تو ویلوگ بنین دا کھڑا ہے تیکو نہیں پتا میرا اپنا ساٹی نے منہ دوتے یار میرا اپنا ویلوگ اگر گھرو باہر نکلے ہیں دروازے تے کھڑے ہیں تھے دے سامنے نہ او بڑی دور دی یعنی کہ گلی دی آخری نکر تے بابے اور کلفیاں بچیں دے کھڑے ہیں یہ چیک کرو لے دے بابے اتنا دور کھڑے تھے ہیں

تے بادل وی حالی وی بنے ودن بارش تئیں مقام ہے او سامنے ایم دی سر آیا کھڑے کلفی گھنن چھوٹا او بالکل ودے بال آ گئے تے باقی گلی ساری سنسان ہے گلی اچ کچھ بھی کہہ نہیں حال حویلہ ختم ہے گلی دے وچ تھوڑا اپنا بھی سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا پاک ویلیج لائیو دے پیارے جئے نظارے۔ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسوں ساڑے یار دوست احباب تندرست ہو سن جتنے بھی یار دوست احباب ساڑے چینل تے آدھا پہ بھائی کلفی کھانے دیکھ او سامنے چیک کرو ویور او سامنے دیکھو آدھا پہ بھائی کلفی کھانے تے باقی چلو ماشاءاللہ جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن ساڈا چینل کریسن سبسکرائب یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف دی پیاری جئی آواز خوبصورت کلچر خوبصورتی آواز خوبصورت سرائیکی سرائیکی ماحول پیارا پیارا بیوٹیفل تے فیس بک پیج تے ساڈی یہ ویڈیو آندی پئی ہے تے یہ ویڈیو ساڈی فیس بک پیج کو بھی فالو کریسو سلیم کھوکھے والا تاکو ڈیکھن کو ملسی راندی اپنے پیارے پیارے ولاگ ساڈے سرائیکی نظاریاں دے پیارے پیارے مٹھڑی بولی تے مٹھڑی آواز

ویڈیو واچ کیتی کرو لازمین واچنگ ٹائم دا پرابلم چلدا پیا تھوڑا بھرا بڑا ڈسٹاپ ہے چیزاں وکدیاں پینیاں دن پہ دن اللہ خیر کرے سی باقی ڈے سو محبتاں خوبصورت ہیں سپورٹ کرے سو اپنا چینل پیارے جائے کو ویلیج لائف دی پیاری جائی آواز کو ڈٹھے پہ بادل آ گئے ہوں ماشاءاللہ اے اے اے اس طریقے دا موسم بڑا ہے پیارا جیاں کدی بادل آ وینن

تے باقی سارا او ملنگ ٹائپ بیٹھے تھیا اے ڈاڈی نو لے کے آؤ پیسے کڈو اے ڈاڈی نو لے کے آؤ پیسے کڈو کلفی کھوئے ملائی دی اے گرمیاں دا تروڑے ویور کلفیاں دا نظارہ اور بڑا پیارا پیارا خوبصورت جی ہاں بوبا اے چاچا کلفیاں بنڑیندا کھڑا ڈیٹھے ہوئے وی وڑ اے لاؤ لگ گئیاں تے باقی ماشاءاللہ باہر دا کلچر کو جیویں دا بال سارے کلفیاں وچ مست ہیں اج کیونکہ موسم وی آئی پی تھیا کھڑا نا سہانا بارش تہاڈے سامنے آ چکی ہے ول ڈیکھو کیا بنڑدا ہے اج ماحول دا سامنے جانور بدھے ہن تے بڑا ماحول تے بڑا پیارا جیاں خوبصورت جیاں

لیکن چلو اللہ پاک بہتری کریسی کوئی گالھ نی باقی محبتاں کریندے رہسو خوبصورت جیئں نال نال راونڑا ہے ٹرین آندی پئی ویورز اگوں ٹرین دا وی اج شارٹ آؤٹ ڈکھیندے ہیں خوبصورت جیاں خوبصورت جیاں نظارے تے پیارے پیارے میں تساں کو چس نہ آوے دا وت گالھ کرے ہیں باقی ساڈی کبری بل آ گئی ہاں نی کبری انہاں نال گڑی آئی ساڈی گڑی ساڈے کول وت آ گئی ماشاءاللہ چلو بٹ کوئی گال نی تے تاکو ٹرین آندی ہے ٹرین دا نظارہ ڈیکھیں دے خوبصورت جیاں پیارا جیاں۔ لو ویور سواری ٹرین ہے تے گرین لین گرین لین ایکو آکھا ویندے ہیں۔ کافی لمبی گرین لین ہے میں کہ سائیں دھوڑا پٹیں دی پئی ہے۔ اے تاں سٹیشن تے سٹاپ کیتی کھڑی ہئی تے ہنڑ ویندی پئی ہے سپیٹو سپیٹ ہی۔ ارلی سائیڈ تے عوام کھڑ کے ڈیدھی کھڑی ہے گرین لائن کوں۔ چند ربے گرین لائن دے ہن باقی ساری لائن او لائن ہے۔ فل ماحول ہے میں آکھیا سائیں کیا بات ہے۔ گرین لائن گئی گزر۔ تے باقی آپاں اپنے نظارے سرائیکیاں دے نال نال رہسوں ویڈیو سکپ کیا نہ کریسو ولاگ آج دا دھبنگ ولاگ خوبصورت دیا ولاگ بیوٹیفل ولاگ ولاگ ولاگ سرائیکی پرانے درخت لے کھڑے سے وان دے درخت لے سارا وائرل درخت خوبصورت جیا ساڑی ویڈیو وائرل ہے جا انشاءاللہ 2.5 ملین دے ساڑی ویڈیو گئی ودی ہے سمجھے کرو آکھنا پوندے ویور باقی ویڈیو دے نال نال رہو محبتاں دیندے رہسو ماشاءاللہ ویور بادل تے آ گئن اللہ پاروں خیر رات وی بارش آ گئی ہئی تے ہن دیکھو بارش آندی ہے کہ نہیں آندی اساں ولاگ گھن کے اپنا بیٹھے انتظار دے اندر اندر کہ بارش آوے رات جڑی آئی ہے بارش تے اوندے اندھیرے تے اساں ولاگ بنا نہ سے سکدے لیکن ہن ماشاءاللہ دور دراز دو بادل آندے پین اور موسم ہی بالکل نہ وی آئی پی لینڈ کلین کلین تھی گیا تے باقی تساں ایویں نہ راونا ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی آئی سکپ کر ویسو تو سمجھ نہیں لگنی تاڑے بھرا کو تاکو وی نال کہ بادل آئے بارش آئی پر تو نہیں آیا چلو کوئی گال نہیں اللہ خیر کرے سی نال جڑے رہا سو محبتہ کریں دے رہا سو اپنے پیارے جے ویلاگ دے اندر اے سامنے ایک بھران دا پہ اے اللہ دا نیک بندہ ہے اس بھرا دی نا بڑی لمبی سٹوری اے اے آندا پے سامنے کدی زندگی رہ گئے تے تہاکوں سٹوری سنڑویسوں لیکن فی الحال حال ہی نا اے چیک کرو۔ سائیکل دا نا یار حالی او میکو ملا نہیں جویں ملدا پے تے اپا سائیکل دا نا پوچھدے پے ہیں ہاں ٹینشن بالکل نہیں گھننی باقی گھراری سیٹ پو تو اپا حاضر ہیں

ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو چلو اے ویور سنگت کم از کم پانچ تو چار تو سات کلو میٹر سفر کریں دے اے بھائی تے پیدل اندر پرابلم کیا اندر چین گراری اندر سائیکل دا ختم تھی ہوئے چین گراری ختم تھی ہوئے تے کوئی ہزار روپے دا خرچہ زیادہ کیا نہیں تے بٹ بڑی ہمت ہے یار اس بھرا دی کہ اے بھرا نا بڑی سفر تو بڑی محنت کر کے پیدل سفر کر کے چنے وچ ایندا یعنی کہ چھولے وچ ایندا ہے چھولے چاٹ جڑی ہوندی ہے بٹ اس بھرا دی نا بڑی ہمت اور بڑا ان دی ہمت کو سلوٹ ہے میرے طرف محبتاں بھرا سلوٹ ہے کہ اتنی محنت کریں دے آر گرمی دے اندر شدت گرمی دی شدت دے اندر پیراں دے ٹور کے چنے چاٹ وچ ایندے ایک واقعہ میں دے حلال رزق اور حلال دی محنت ننے منے ویور آئے کھڑے ہیں تے انہاں کوں پتہ نی کیا ایشو ہے ساڈے نال چلو جو وی ہے رحمن محبتاں کریندے رہسن نال نال۔ ویلکم بیک ویور کافی دیر توں بعد تہاڈا بھرا آگئے اپنے کیبن تے واپسی روزی روٹی دی طرف تے میں آدھاں اج دا ولاگ خوبصورت جیاں آمد و رفت ماشاء اللہ زیادہ تھی گی سورج وی آئی پی نکلا ہوئے تے شدت گرمی دی وی آئی پی ہے باقی ایویں محبتاں کریندے رہسو اپنا ولاگ۔

تے میڈل دیکھ لو ڈرامہ گیری کر کے ہن ایتھوں نکل دے پین بڑے بدماش بیبر تساں میرے نال سپورٹ کریندے رہو تے میں ولاگ بالکل ہی نہیں بناونے چھوڑنے دیکھ لو بیبر ڈبے شبے دے میرا کباڑا کر تے ہن اے ویندے پین ایتھوں نکلے وین بدماش ہی دیکھو ایتھوں دے باقی تساں میں سپورٹ کریندے رہو اج دا ویڈیو ایتھے بند کریندے پین بڑی احمد خطرہ بن گئے انہاں کو سبب سبق دے کے میں آنا واپسی وال اوکے بیبر ویڈیو سکپ نہیں کرنی بالکل نال جڑے رہنے محبت کرنے راندی ساڈے نال نال اللہ حافظ غصہ تھوڑا ڈاڑھا تھی گیا